Ralhrang Min Aung Hlaing cu Thai Parliament caphan ah palai pakhat nih duhlonak a langhter. Myanmar ram ralhrang luzik Min Aung Hlaing Thailand ram a khualtlawnnak ah Thai Parliament caphan ah Thai palai pakhat nih duhlonak langhter in a au hnawh. Thawnghneh kul le ruk hniang ni sarih ah Thai Parliament ah Senate Chairman Mongpul Surashaja nih Thai cozah khualrin a phanmi Min Aung Hlaing donnak hi caanthok hlan ah duhdawhnak langhter in a au hnawh. Thailand rami a bik in dohkalhtu party a simi People's Party in Parliament palai Anusoint Thamjai nih Min Aung Hlaing don caan hmannak ah hin Myanmar ram ah democracy sernak le Ramri tan buainak zulhlamh dingin nawlnak catlap pakhat cu Senate Chairman Hmang Il Min Aung Hlaing nih pek dingin aa el. Thailand rami a bikin dohkalhtu party a simi People's Party in Parliament palai Anusant Thangjiai nih Min Aung Hlaing domciam hmannak ahhin Myanmar ram ah democracy sernak le ramri tan buainak zulhlamh dingin nawlnak catlap pakhat cu Senate Chairman hmang in Min Aung Hlaing pek ding in aa tim. Thonghnih kul ruk hniang ni sarih chun suimilam pahra le minute sawm nga ah Min Aung Hlaing le a hnuzul hna cu Thai Parliament tlonnak hmun an thanh ah Thai palai nih cun For Peace For Humanity tiah a auhnawh i palik nih ciamhlamnak hmun in hmun dang ah an kalpi colh. Thailand cozah nih Min Aung Hlaing na sawmmi cu Thai Students Union nineteen nih an dohkalh. Thailand cozah nih ralhrang Min Aung Hlain an ram tlawn an sawmmi cu Thai University Chin Students Union nineteen nih Fak dohkalhnak thawngnih kul ruk hniang ni sarih ah an chuak. Thailand ram ah ummi Chulalongkorn University, Thammashat University, Kasetsart University in Students Union nineteen nih Myanmar ralhrang Min Aung Hlaing cu Thailand cozah nih phungning tein a donmi hi kan dohkalh tiah an ti. Thai sianghngakchia phu hna nih cun kum thonghnih kul le khat ah Myanmar ram democracy ningin election ah teinak hmu ngi a thlatu Myanmar ram ah kum caan saupi ralhrang uknak hmunter a timtu tiah an ti. Min Aung Hlaing hi Myanmar ramchung buainak ah ṭuanvo ngeitu bik a si. Ralhrang thil tuahmi nuhrin covo buar, mizapi nunnak le an innlo him lo Myanmar ram fimthiamnak a hrawktu zong a si tiah an ti. Thailand cozah nih Min Aung Hlaing thongning tein a cohlan le a donmi cu vawlei rampi ah thongning le ralhrang cu cohlanpi ramhnih kar caan saupi remdaihnak caah bawmchantu a si lo tiah an dohkalh. ZNA chungtel pakhat cu phung a buar tiin an thah. Chin State, Tedim peng ah hrambunhmi Zomi National Army nih phunglam a buar tiah chungtel pakhat cu an thah kong hniang niruk ah an thanh.

Nang Van Siam cu thah capital punishment a si tiah an langhter. Tedim pengah hrambunhmi Zomi National Army ZNH cu ZRAEC hruaitu hna thil tuah duh lo ruangah zong ngamhmun hram kilvennak caah thonghnih kul ruk vaupi ni sarih ah hriamtlai thar dirmi an si. Lai cozah nih Kawl holh cawm ding ah resolution tuahmi Association for Lai Language nih dohkalh. Lai cozah Lai Autonomous Council nih Kawl holh cawm ding in resolution a tuahmi cu Association for Lai Language, Lawngtlai nih a duh lonak thawng hi kul le ruk hniang nithum ah cathanh an chuah. Association for Lai Language nih cun Lai Autonomization Council Pu Lai Relnak, pawl kul le riat thawng hi Kawlruk nih Kawlholh Burmese cawnnak dingin biakhiahnak tuahmi hi khuaruahhar ngai a si, lepchan hna seh. Lai miphun hi Pathian nih a sermi kan si i kan identity le kan holh zong hi a kan pekmi ṭhiamṭhiam a si. Miphun identity hrampi cu holh hi a si i holh a tlau ahcun miphun zong a tlau colh ko. Hi lio ah atu kan dirhmun kan zoh tikah Laimi tam deuh nih Laiholh kan hmang kho ti lo i Laiholh cu a lotlau den. Kan Laimi phun a thih le a lohtlau lo nakhnga Laiholh hi fek tein kan dirpi i kan thawhṭhan hi a biapi tuk mi a si. Atu kan lungput le ṭhutdir ning kan zoh tikah Laiholh nih dawtu le zawnruattu a ngei ti lo. Laiholh kong biatak te dirpitu le kilkamhtu an tlawmchil lengmang. Laimi nih kan holh kan thlaumi in a kan changtu le a kan thawhpitu ding cu LADC cozah hi a si. Hi bantuk a si lio ah kan LADC nih Laiholh kan thiam ṭhan khawh nakhnga fakpi i aa zuam a herh lio ah Kawlholh cawm ding i resolution a tuah hi khuaruah a har in lung a rawk. Ningzak, Lai miphun nih kan herh taktakmi cu Kawlholh si loin Laiholh utu hi a si. Chaw le va ah va rum lai ko hmanh usihlaw Kan miphun a rawhral cung ahcun santlai lo a si. Holh hrimhrim hi thiam tam hi a ṭhami a si. Mipa nih a tuah khawh a si ahcun Kawl holh zong cu va cawng ko seh, a ṭha ko. Asinain kannih India Laimi belte nihin ni ah kan holh a tlau cuahmah i kan lo dih deng lio ah Lai holh lawnglawng hi kan miphun damnak a si. Lairam cozah nih Laiholh fak tuk i dirpi le kilkam um lehlam lo i Kawlholh utu upat a pekmi hi kan miphun lohtlau chinnak a si. Kawlholh cawnnak tuah ding i LADC cozah nih resolution a tuahmi hi kan cozah felning he aa rem lo tukmi a si caah pehzul lo dingin kan duh. Kan cozah nih fakpi in ruat ṭhan seh tiah kan nawl hna, tiah Association for Lai-Language Lawngtlai nih an langhter. Thingsai palek nih meithal le a kua nan tlaih. Thonghnih kul ruk hniang nithum zinglei suimilam pariat hrawng ah khan Thingsai Police Station Officer in Charge SI Kham Thang le a naule nih Thingsai le Khoikar tuiphai hlei bridge ah meithal pasarih le a puan thonghnih sawm nga le minung pathum an tlaih hna.

Cu ahcun meithal le a kuan hi an tlaih. Thengsar Police Station ah Case Arms Acts le Forty-A Foreigners Act hmangin tazacuai an si. Thaizing ah court dingin Lunglei ah an kalpi hna lai. AK pakhat hi India tangka ci ngai in zuartimh a si. A kuan pakhat hi za ngai in zuartimh a si fawn. Palek nih hriam an tlaihmi hi a dihlak in Nuai sawmli le panga man tluk hrawng a si. Lai pa Joshua Van le Pantaja an i thawngṭham lai. UFC flyweight ah tulio champion taisawm tlaitu Lai pa Joshua Van cu a voihnihnak champion taisawm kilvennak ah champion vun Alejandra Pantaja he hmaithla zing thla chungah an i thawng ṭhan lai. Tho nih kul-ruk zinglei kua ah America ram, California ramkulh, Los Angeles khua, Quito kum Ariana ah tuah dingmi UFC Chichi-Wan zuamnak ah Joshua Van le Bandaja hna cu an i thawng lai. A luan cia Tho nih kul le nga dipa thla i tuahmi UFC Chi-To-Chi ah Laipa Joshua Van nih Bandaja cu a tei i UFC Flyweight Champion taisawm cu a co. Hi an i thongh ahhin Panteja cu skin kul le ruk ah a kut hliam he a rak sung. Voi hleisarih i thongnak ah voihnih lawng sungmi Joshua Vance cu biangreithep i tuahmi UFC Ṭhi-Cu-Eit ah Japan pa Tetsuo Teira he an i thawng i Joshua Van nih teinak hmu in a voikhatnak champion taisawm a kilven khawh. Hi champion taisawm hi pehzul in voi sarih teinak hmu nih a cohlan dingmi a si. Voi sawmthum ah voiruk strong Panteja hi Joshua Van he an i thawng i an hliam hnuah aa thlop i a dam hnuah tu bantukin champion taisawm ngah dingin a hun i hro ṭhan. Chin minu Harling Om le Japan kickboxing champion Japan ah an i thawng lai.

tuah dingin One Samurai Chia a si lai. Hi kickboxing cu a ra laimi zing hleihnih ah Japan ram Yokohama khua i a ummi Yokohama Buntai Certual ah tuah dingmi One Samurai Chia a si lai. Chin pa Harling Um hi Thonghnih kulruk ah One Championship ah voihnih aa thong i voikhat a sung, voikhat teinak a hmu. Tutan thong kan thanhmi cu khavial khan a si rih lai. Zotu le ngaitu nan dihlak chungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.